Имин кичләр булсын. Студиядә Лилия Закирова. Без сезнең белән язмышлар ярында. Кеше гомерен ел фасыллары белән чагыштырабыз. Яш кына гомер язында орлык салынган тормыш вакыйгалары онытылып беткәч, гомер көзендә тамыр җибәрә дә

Киңәш сорый. Тыңлыйбыз. Тапшырылмаган хатлар. Исәнмесез, Күңел радиосы. Хәерле гомерләр телим сезгә, Лилия. Мин Чаллыга моннан 2 ел элек кенә күченеп кайттым. Моңа кадәр Ирак төмән якларында яшәдем. Тамырларым шушы яктан булгангамы? Әллә инде Рәнҗешләрем җилгә очмавын язмыш күрсәтергә теләпме, бу якларга кайтырга мәҗбүр булны мәҗбүр итте. 18 яшемдә кияүгә чыктым мин. Теле телгә йокмас шаян егет бер күрүдә күңелемне әсир итте шул. Шуңа күрә әниләрнең син әле яшь бит дигән сүзләренә карап тормадым. Аның белән язмышымны бәйләдем. Тормыш миңа иң зур сынау, бала хәсрәтләр бирде. Ике яшьлек улымны югалттык. Ул балконнан егылып төште. Икенче балабыз, кызыбыз дөньяга килде. Ансы да бер генә атна яшәп калды. Авыру туган иде. Аннан соң озак дәваландым һәм 3 елдан соң тагын бер бәби таптым. Сау-сәламәт улыбыз туды. Инде менә аңа да ике яшь тулып китте. Хатын кыз, ул бала хәсрәте, бәби мәшәкатьләренә баш аягы белән кереп чума да, янәшәсендә барган тормышны күрми дә икән. Минем дә томан күзләремне, күзлегемне иремнең сөеркәсе генә салдырды. Миннән олырак яшьтә үткен, Чибәр. Йөкле хатын ишекне шакыганда керләр юып йөри идем. Мин баламның әтисен алырга килдем. Синең кебек елак, уңышсыз хатын-кыз белән инсафны бәхетсез итәсем килми. Ә ул сиңа дөресен әйтергә кыймый, диде ул миңа. Без бала туганчы дип никах укыттык инде. Шуңа күрә мин дә синең кебек үк аның хатыны. Үз бәхетем өчен көрәшәчәкмен. Андагы кичерешләрне язып бетерә торган түгел. Тормыш миңа шул көннән соң карага буялды. Мин чарасызлыктан усал кеше булып яңадан дөньяга тудым. Инсаф та бу сүзләрне кире какмады. Ишеккә аркылы ятсам да, мин аны үзем белән калдыра алмадым. Әллә нинди адымнарга бардым мин. Ләкин үзеңне мәҗбүри яраттырып булмый икән шул. Ә баксаң, ул мине күп еллар буена алдап йөргән. Аның теле теләсә кайсы хатын-кызны үзенә карата алырлык иде. Җитмәсә, ул шул кадәр сталдаша, чып-чын артист менә. Үпкәләмә. Сиңа фатирны калдырам. Машина һәм акчаларны үзем алам. Балага алимент түләячәкмен. Ә син үз бәхетеңне үзең тап дип чыгып китте ул. Аерылышу өчен судка бирсә дә мин бармадым. Мин бармасам да, барыбер безне айырдылар. Ташлап калдырылган хатын-кызның күңел халәтен аңлыйсыздыр. Бөтен тормышым аннан үч алуга, көн-төн каргап елауга корылды. Еллар буена аның елап миңа кире кайтуын көттем. Кинолардагыча яңа хатыны белән бәхетсез булыр да, бер әйберсез япа ялангач калып, Минем алга килеп тезләнер дип хыялландым. Ләкин хыял бер, ә тормыш икенче нәрсә. Инсаф исә улыма 18 яшь тулганча алимент түләп торды. Һич ул вакытларда аның исәнлеген, кайда икәнлеген белеп була иде. Алар өйләнешкәч тә Татарстанга теге хатынның туган ягына Кайтып киткәннәр иде. Ә менә алиментлар килми башлагач, бөтенләй дә аралар өзелде. Чөнки мин иремә үч итеп, аны бала белән очрашудан тыйган идем. Нәтиҗәдә алар гел күрешмичә яшәделәр. Еллар үтте. Мин кияүгә чыктым. 14 ел яшәдек. Кызганычка каршы, каты авыру аны миннән алды. Уртак кызыбыз калды. Минем инсафка булган хисләрем сүнсә дә, күңелдәге яра төзәлмәде. Мин аны кичерә алмадым. Бара уйламаска гына өйрәндем. Инде бүген улыма 35 яшь, кызыма 26 яшь тулды. Икесе дә гаилә корды, аныкларым да бар. Балалар мине Чаллыга күченергә күндерделәр. Кызым Казанда, улым Чаллыда яши. Матур гомер итәбез, Аллага шөкер. Ләкин язмышка күңел тынычлыгын юк итү берни дә тормый икән. Быел җәй туганнарыма дип Әлмәткә кунакка бардым. Кайтканда автобуска соңга калып, 2 сәгать икенчесен көтәргә туры килде. Һәм вокзалдан ерак түгел генә урнашкан кибеткә чыгарга уйладым. Кибет кырыннан узып барганда борыныма әче тәмсез ис килеп бәрелде. Карасам бер ир-ат утыра. Бомыш. Карарга ширканга шәләге ир-атның кулына күзем төште.

Ул бары тик рухи гарип кеше генә шул. Ә күз дә йол йоммыйча алдашу гадәте һаман да сакланган. Ул мине танымады, әлбәттә. Ә мин башта тартмага акча салдым һәм әкрен генә сораштыра башладым. Ә ул матур бер әкият сөйли. Мин семьяң юкмы ни соң? Хатының куып чыгарды мәллә дип сорыйм. Ә ул елый-елый гомере буена яраткан хатын-кызны авариядә югалтканлыгын, ике баласының оннан баш тартканнарын сөйләде. Янә сол бик бай булган, Афганда хезмәт иткән, фәрештә кебек яхшы кешедән язмыш кирәгенчә көлгән. Ә беренче гаиләсе безнең хакта бер генә сүз дә әйтми. Һаман да шул әлеге дә баягы үлгән хатынын мактый. Шунда мин тагын бер кат аның мине хәтта мондый хәлдә дә исенә төшермәгәнлеген аңладым. Теге хатынга булган мәхәббәте бөтенләй үк мине тормышыннан сызып ташлаткан. Югыйсә бит яратып өйләнгән иде. Бергә күпме хәсрәт кичердек тә, күпме шатлыклы мизгелләр үттек. Әллә аны Әллә үземне жәлләп, юл буе елап кайттым ул көнне. Һәм оят булса да әйтәм, күңелемне ниндидер шатлык хисе дә биләде. Минем күз яшьләрем төшкән диеп сөендем. Аллаһ минем теләкләрнең яртысын булса да ишеткән. Бер әйберсез ялангач алдыма килеп тезләнсен дип хыялланган идем. Ул ялангач, ул урамда, ләкин минем янга гафу сорап килмәде. Бәлки горурлык бәласыдыр, бәлки мине бөтенләй күрәсе килмидер. Ә бәлки ул безнең кайдалыкны белми торгандыр. Әгәр эзләп килсә, улыма түләгән алиментларны, калдырган фатирны бүлеп бирүне сораса дигән курку да йөгерде күңелгә. Бөтенләй тынычлыгым бетте. Һәм ике атнадан Кабаттан махсус Әлмәткә киттем. Аның белән очрашкан тирәне күпме генә әйләнсәм дә таба алмадым үзем. Бары аның янында отырган бабайны гына күреп, таныдым да сораштыра башладым. Бу исерек карт та Инсафның теле шома. Аның белән бергә отырсаң, Көндә иркенләп ашарлык эчәрлек акча җыеп була ди. Кешеләрне шандыра белә ул, дип мактана. Кем соң ул инсаф чынлыкта? Ничек яшәгән дип сорыйм мин. Һәм бабай сөйләгәннәрдән шунсы аңлашылды. Балалары аның шулай ук юлдан язган икән. Инсафка да хатынына да көн күрсәтмәгәннәр. Инсаф төрмәгә дә эләккән, бер күзе шунда сукырайган. Ә хатыны машинага тапталган. Әллә үзе сикергән, ансын белүче юк. Мин бабайдан күбрәк сораштырырга тырышам. Кайда яши дим, кем белән яши дим? Ә теге информация өчен акча сорый, түләдем. Ә ул мине мыскыл итә башлады. Нәрсә, әллә сиңа да инсаф ошадымы? Хатыннар аннан башларын югалта шул. Ул хәзер дә берәүнең күңелен күрергә китте ди. Кирәк булса көт, сиңа да вакыт табыр. Тамагыма төер тыгылып кайтып киттем. Инде бер ай башымнан чыкмый. Бу нәрсә? Минем рәнҗешемме, әллә аның язмышымы? Мин нәрсә эшләргә тиеш? Беренче ирем, баламның атасы шундый хәлдә көн күрергә тиешме? Бу чиракта улыма дөресен сөйләү кирәк микән? Әллә ничек бар шулай калсынмы? Уйларымның иге шиге юк. Язмыш нигә мине Татарстанга кайтарды да? Ник теге көнне автобуска соңартты? Бу очраклылыкмы? Әллә өстен берәр билге булганмы? Сез минем урында нишләр идегез? Улым белсә, аны эзләп табыр, алып кайтыр да үз башына бәла алыр дип тә куркам. Чөнки улымның күңеле бик тә йомшак. Ә аны кайда яшәтәсең? Һәм гомумән кирәк микән соң ул безгә? Күңелемдә ике төрле кеше яши һәм икесе кара каршы көрәшә. Шуңа бу тапшыруга хат яздым. Сездән киңәш сорыйм. Нәрсә эшләсәм дөрес булыр икән? Менә шулай төгәлләнә бүгенге хат. Беренче карашка язмыш һәр нәрсәне үз урынына куйган шикелле, проблема да юк кебек. Ә икенче карашка моның шешелеше тирәндә ята. Ул әтисенең шундый хәлдә төшкәнлеген, шулай яшәгәнлеген белергә тиешме? Кайчандыр синең хисләреңне таптап, ташлап чыгып киткән ергә ярдәм кулы сузаргамы? Һәм гомумән, тагын бер нәрсә бар. Бу иратка алардан ярдәм кирәк микән соң?

Язмышлар ярында. Егерме ике сәгать утыз минут язмышлар ярында тапшырылу дәвам итә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз хат укылды. Хат авторы бу минутларда безне тыңлый. Сездән киңәш сорыйбыз. шалтырата аласыз 548921 телефоныбыз һәм әле ахырдан медицина психологы вәлия галимҗановна кашапова белән әңгәмә үткәрербез алло исәннәрмесез исәнмесез лилия хәерле төннәр сезгә ой лилия йөрәкләрне уңырды бит бу күңелне генә түгел җылап йөрәк җылый даже үземә карый да Ой, бу бу мин шундый киңәш бирим. Балаларына белдертмәсен бу моны. Белгертмәсен дисез, әйе? Әйе, белгертмәсен. Нигә? Кирәк түгел бу хәдәре яра. Ул бит инде ташлап чыгып киткән, ичмасам балалары да белмәсен бу яраны. Аңлашылды. Менә шундый фикер килде. Димәк, балаларга белгертмәскә ничек борышлай калдырырга? Тагын Хәерле кич. Алло, тыңлыйбыз сезне. Сөйләшәбезме? Алло. Әйе, әйе. Исәнмесез? Исәннәрмесез? Ә менә мин булсам. Әйе. Сразу шул ук Әлмәткә мин аның үзенә битенә, йөзенә бәреп әйтер идем, и малаемны янына сакыртыр идем. Нишләр идегез? Малаем менә улла, уллары бар бит инде. Ян, янына чакыртыр идем сразу. Ага. Димәк, әйтсен улына дисез, әй бит? Конечно. Ярдәм кулы сузсынмы соң, юкмы? Ярдәм кулын ансы малайы үзе ришәк итәр иде. Аңлашылды. Әлегә бергә бер безнең исәп. Тыңлаучыбыз бераз ничек баршыла калдырсын дия, кемдер улына әйтсен. Тагын да тыңлыйбыз алу. Исәннәрмесез. Менә тыңлап утырам да тоже. Э, беренче шалтыраткан апа сымак минем дә әйтәсем килә, что үзе инде ул гомер буе йөрәкләре ярылып, интегеп, э, бер үзен үзе җәберләп яшәгән бит инде ул шулай. Ну, балаларына әйтмәгәне э, әйбәтрәктер дип уйлыйм мин. Потому что Ничегрәк итеп әйтергә икән? Аны, допустим, менә малае килеп күрсә дә, нитсә дә, жәлләгән булыр иде, алып кайткан булыр иде, может быть, тәки әтисе. Но ул барыбер теге элеккеге юлга баса алмас иде, наверное. Шуңа күрә үзенең йөрәге яралы булгач, балаларыныкын яраламаса, бик әйбәт булыр иде. Димәк, Калдырабыз язмыш кочагына әлеге иратны. Әйе. Аңлашылды. Хәерле кичләр булсын. Иратлар кушылыгыз сездә. Монда хатын-кызлар сезгә каршы чыкты, күрәсезме? Алло. Алло, исәнмесез? Исәнмесез. Исәнмесез, тыңлыйбыз. Минемчә, ничек бар шулай калсын. Авыр вакытта улан ташлап киткән баласын калдырып чыгып киткән Минемчә, ятсыз зиратка шундый авыр вакытта ташлап чыгып китә. Ничек бар шулай калсын, мин дөресен генә әйткәндә, сөендем дә шулай булганына зиратның. Менә шулай. Әйтмәсен. Әйтмәсен. Менә безнең хатын-кызлар нинди кырыс. Алло, исәнмесез. Алло. Алло. Шалтыраткач әйдегез, дәшегез безгә, тыңлыйбыз. Исәннәрмесез? Безнең бит татар халкында шундый сүз бар, мәкаль бар, ни белсен мисаң инде. Әй. Таш сиңа таш белән аткан кешегә син аңарга аш белән ат диле. Әйе. Бер караганда бу ират хәзер үзе аңлагандыр да дип уйлыйм, бәлки ул хатынны ул танагандыр да дип уйлыйм инде мин. Бәлки, ул үкенә торгандыр бик нык, шуңа күрә үзен-үзе ул тикле танытмаска да тырышкандыр дип уйлыйм. Ул улына әйтеп караса, әнисе, бәлки, улы нәрсәдер уйлар ие, үзе уйлаганча эшләр ие. Аһа. Димәк, димәк, әйтергә кирәк дигән фикердә тыңлаучыбыз. Безнең биш шалтырау килде, шуның өчесе. Ничек бар шулай калсын дисә, менә икесе инде нәрсәдер үзгәртергә кирәк диләр. Алло. Исәнмесез. Исәнмесез. Лили, ул бит әле хаман Шулай шул. Ялгалап утыра. Хаман да шул юлда әле ул. Әйе. Күңелен күреп йөри үзенең. Аңа ничек ышанасың тагын? Шрәтерә килгәч тагын икенче хатынга чыгып китә ул. Әйе. Шулай итеп. Әйе, юк, ни в коем случае. Бу кешене җир җирәнгән моннан. Ого. Димәк? Әйе. Ничек бер хатынны тагын э, бәхетле итә алмады. Үзе дә шул дәрәҗәгә төшкән. Ярый, рәхмәт. Ә инде менә хат авторы озак уйлангандыр мөгаен, чөнки безгә язырга мәҗбүр булган ул. Ул әйтә, күңелдә ике кеше көрәшә, тарткалаша дип. Э, соңгы шалтырауны кабул итәрбез һәм инде психолог белән дә сөйләшеп үтәрбез. Алло. Алло. Ә, Тыңлыйбыз сезне, исәнмесез? Сезнең мәсьәләсезгә Ә, Сез радио алгычның тавышын ябыгыз. тавышмаган. Телефоннан тыңлагыз. Аха. Әйдәгез, Алло. тыңлыйбыз. Әйе, әйе, ишетәбез. Минем бу ханымга әйтәсе килгән сүзем шул. Бу аның белмәсен дә, үзләмәсен дә, баласын да хурламасын. Яшь вакытында шушындый авырлыклар күргәннән соң, ташлап чыгып киткән кеше Моны бит инде Аллаһы Тәгалә наказать иткән. Әйе, шуңа күрә үзенең тормышы да үзе яшәсен, ул ник кирәк ул кеше аңа хәзер? Үзенең тыныч тормышын ник боза бу хатын-кыз? Ярамый, әзрәк катырак та булырга кирәк. Әйе, баласын да борчымасын, белдермәсен дә, сиздермәсен дә, исән сау әйбәт кенә яшәсен. Менә шулай. Инде э, хат авторы ишеткән, тыңлагандыр, күпчелек ничек борышлы калдыргыз, калдырсын дигән теләктә. Э, хәзер медицина психологы Галия Галимҗановна Кашапова белән элемтәгә керәчәкбез. Э, игътибар белән тыңлагыз. Язмышлар. Нинди генә язмышлы кешеләр юк. Исемнәре телдән төшмәгән дисеңме? Күктә атылган йолдыз кебек ялтырап сүрелгәннәре дә. Дулкыннардай ярдан ярга бәргәләнеп тә сынмый, сыгылмый калганнары да. Ә сезне язмыш ничек сынады? Язмыш шаяртамы әллә без ялгышабызмы? Әлеге сорауларга җавапны язмышлар ярында тапшыруында бергәләп эзләрбез. Инде ишеттек, э, безнең тыңлаучыларыбыз тормыштан булган үзләренең фикерләрен тормыш тәҗрибәсеннән чыгып, үз фикерләрен җиткерделәр, ә менә белгечләр ниндирәк фикердә икән. Хәерле кич, Галия Галимҗановна. Хәерле кич, Лилия, хәерле кич, хөрмәтле Күңел радиосын тыңлаучыларыбыз. Инде менә э, хатны тыңлагансыздыр, шулай бит. Әлеге э, ханымның күңел халәтен сез ничек бәялисез дә? Бу аның өчен проблема булырга тиешме? Бу ханымның ничә кеше Булмаса, һәркемнең үз фикере. Менә хат укылган вакытта язып киткән ниләрне, проблемаларны мин монда язгалап бардым. Беренчедән ул әйтә, ни өчендер туган якка кайттым инде ди. Туган як ул безнең тумыштан биологик прописка булган урын, шуңа күрә җир су, аны сагыну, кайту ул норма, гомумән картаюга кайту. Менә шуны әйтеп китәсем килгән иде. Аннан соң ташлап чыгып китте дигән сүз. Менә адым саен очрый торган сүз ул. ташлап чыгып китте дигән сүз. Гомумән, урамга чыгып китә торган кеше турында ул гомумән гаиләнең кыйммәтлеген аңлый торган, гаиләдә яши торган, гаилә нормаларына, гайре кысаларына туры килә торган кеше түгел. Аңа гомумән өйләнеп торырга кирәкми. Ул ни өчендер мин дә бөтен кеше кебек менә шундый социаль, адаптированный, нормальный кеше дип өйләнеп нәрсәдер исбатларга маташа, ләкин аның һич кешегә гомумән өйләнеп торасы юк. Менә шул кешене Кешенең язмышын гына ул бутау, чөнки ул гаилә кеше түгел ул. Калган кеше ул ташланган кеше. Менә ташлап чыгып китте, ташланган. Ташланган хатын, ташланган ир булмый. Ул ирекле кеше була. Аның тулысынча иреге бар. Ул ничек тели шулай яши. Аны теге кеше үзенең гаиләгә бәйләнмәгәнлеген исбат итеп, мин гаилә кеше түгел дип чыгып киткән икән, ул үзенең гаилә кеше түгеллеген исбат итсә, сез инде бу көннән башлап ирекле. Сез бернинди ташландык түгел. Сезне бит чүплеккә чыгарып ташламаганнар. Сез бит анда барып ятмыйсыз. Шуңа күрә чыгып китүе хәерлерәк. Аннан соң кеше үзгәрми, әнә аннан уларның гореф-гадәтләрен алдаша торган, башка төрле гадәтләрен әйтеп китте инде. Кеше бер вакытта да җәмәгать үзгәрми. Кеше үзгәрми, үзенең гадәтләрендә шомара гына бара. Моны бервакытта да истән чыгармагыз. Ул кеше әйбәт булган икән, ул торган саен әйбәтрәк булачак, аның өстенә әле аның мудрость өстәләчәк аңа. Әгәр кеше әшәке булган икән, ул инде туган кеше анасыннан да явыз булып туа дип күргән. Шуңа күрә кеше этлегендә үзенең үзгәрми. Бәлки ул миллионга бер чыгый торган, үз өстендә эшли торган кеше, ләкин кеше үзгәрә профессионал яктан. Әгәр аңа кирәк икән акча эшләргә, нинди дә булса сыйфатына компенсаторные возможности дип атала ул, ул аны үстерә, ул яктан ул үзгәрә. Ә менә духовный нәрсәне үзгәртергә мөмкин, бары тик әгәр син дингә килсәң. Аллаһы Тәгалә каршына килеп барсаң, син аның каршында торасың, ялангач, күңелең ялангач, ул һәммә нәрсәсен күрә. Әгәр кеше дингә килгән икән, ул үзгәрә ала. Бердәнбер үзгәреш бар тик шунда гына. Аннан соң бик әһәмиятле дип сөйлибез инде менә шушы. Сезнең өчен бик әһәмиятле менә кешеләр нәрсә дип уйлар, балалар нәрсә дип уйлар. Тумыштан бирле ата-анагызны күрмәгән, ул аның яхшылыгын күрмәгән, аның яхшылыгын сагынмаган балаларыгыз нәрсә дип уйласыннар? Алар хәтта сезнең күңелегезне дә күрми. Анда нинди давыл булганын да белми. Ал ул сезнең өчен генә әһәмиятле. Алар өчен аның бернинди әһәмияте юк. Аларга моны әйттеңни, әйтмәдеңни. Ничек теләсәгез, шулай эшләгез һәм э, ничек килеп чыга, гомумән, без инде әйтәбез, ни эшлим микән? Онытмагыз, язмыш дигән нәрсә бар бит. Ни эшләргә ул безгә гомумән вакыты-вакыты белән урын калдырмай. Иртән торасың да, кичтән корылган планнар, теге Познер әйтә бит әнә, бу проектны япкач, нинди проект белән инде телевизорда эшләрсез микән? Дигәч, әйдәгез инде Аллаһы Тәгаләнең көлдермик әле, ди. Шуның кебек. Планнар башка бит ул. Аннан соң, бөтен кеше Икенче ирен дә сагынмый, өченче ирен дә сагынмый. Алар аның беренче иренә хәтле яхшы булса да, сагынмый ул аны, үлсә дә уйламый. Ни өчен ул һәрвакыт беренче ирен, беренче хатынын сагына? Менә ул тикшерелгән проблема. Бөтен кеше дә үзенең яшьлеген сагына. Беренче парыбыз безнең ул бит безнең яшьлек. Без яшьлегебезне сагынабыз. Чөнки беренче безгә эшләнгән яхшылык, авылда без иң беренче хәтердә калган бер әбинең безгә конфет бирүе, ягымлы сүз әйтү, болар бөтенесе дә безнең ни өчен истә кала? Чөнки ул беренчел. Аны беркем дә оештыра. Икенчесе, өченчесе аннан инде аның чутымазары китте. Менә шуңа күрә. Киңәш минем киңәшем түгел, мондый очракларда кеше менә шул бәргәләнә икән, нишлим микән, тегеләй микән, болай микән? Яшәгез, ничек яшисез шул тормышыгыз белән, ләкин зинһар өчен менә шушы ирегез занимать итеп торган күңелнең почмагын кырып кына чистартыгыз да, бу бик үк чиста булмаган нәрсәдән үзегезгә кызыклы, файдалы шөгыль уйлап табыгыз. Әгәр һич тә менә кемдер крестиком вышивает, күп ул Әйе. Ниләр, шөгыльләр. Ә мин сезгә иң беренче, менә барыгыз мәчеткә, сатып алыгыз Ногманиның тәфсирен, Коръәнне. Ачыгыз да укыгыз. Нинди проблемагыз булса да бөтен җавап та шунда бар, җәмәгать. Шуңа күрә һәрберегезгә бәхет телим. Рухи тынычлык, сәламәт булыгыз. Иң зур байлык сәламәтлек.

Мин менә шушы хатның авторына әйтәм, үзегездән уңыгыз, үзегездән уңсагыз, бер кеше дә кирәкми. Менә Аллаһы Тәгалә, менә сез һәм сезнең сәламәт булуыгыз. Менә ул бәхет. Зур рәхмәт. Хәерле төннәр, уңышлар. Зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Инде гадәттәгечә матур итеп үзенең аңлатмасын бирде. Э, бу безнең э, шәһәрдәшебез, медицина психологы Гөлия Галимҗановна Кашапова. Без сездән дә хатлар көтәбез. Әлбәттә, һәр кешенең тормышыннан кызыклы да, гыйбрәтле дә булган өлешләрне язып алырга мөмкин булыр иде. Уртаклашыгыз алар белән, башкаларга гыйбрәт тә булсын. Һәм инде кызыклы да булсын шулай бит. Э, аноним рәвештә хатларыгызны җибәрә аласыз. Яңа шәһәр 2719 Күңел радиосы